meda kpe manyagblɔ na abe ale yike medoe gbe eye yeda azɔ be mado gbe papa ale be míayi ɖe wɔnawo dzi vɔa mele papa kpem kple haya hafi mayi ɖe ema gbɔa, medi be nane míaƒe nukpɔlawo anya vevie be wɔna ya dekɔnuwo yome tim mele alo dekɔnuwo yome tim míele. Menye be Timothy ƒe agbalẽ ta gbãtɔ, evelia, etɔ̃lia me yome tim mele o. Menye be Isaac ƒe agba le gbãtɔ kpli tɔtɔ be yewo me ti melɔ. Míwo katã míyi tsɛtsi yibim va yi srɔ nu tso tsɛtsi ŋti. Eŋe vie me nye, ewoe nye kpɔ ma, eŋe vie ne nye. Enu yiwo mía tɔgbuiwo wɔ tso gɔme dzidzia, wo yo me ti mí le. Ta mía me yiwo ke nɔ message ɖoɖa nɔ biabia be ɖem Kristotɔ ne nyea, ewa alea wa alea, Kristotɔ me nye. Ame ɖeke me nya Mawu o wu mo. Ivi papa yike le gbɔnye afia, ame aɖeke me nya Mawu wui o, elabe me wɔ nuvɔ̃ o. Enya be ne wɔ nu vɔ̃a, eku kee naku. Mi mewɔ nu vɔ̃. Mia dometɔ aɖeke, ame aɖe, naneke mele agbee me woyɔ be nuka, vedu, mia ŋutɔ míebe vu, míebe vedu. Naneke meli nene ma. Ale anɔ gbɔgblɔ be etrɔ, ame yi le trɔ subɔ. There is nothing like that. Enu yiwo dzɔ le ŋenyigba dzi va yia, wo yome tim mile. Ta na ƒe me nanɔ nye kpɔ, na dzudzɔ ɖokuiwò beble. Fi ma mi kɔ de tame ne mia ɖokuiwo kɔ le yiyim. Mele, e, papa mia domi zɔnɔ.

yi ke nye Mawu gã, ye wɔ mi va xexea me. Ye Aƒetɔa biabiae fia be, Ɖe ɖewohĩ be Mawue dɔ mia be miava wɔ edɔe ŋuti wòdɔ mi ɖo ɖa xexea me loo alo ɖe wòhiã be míanɔ Mawua dim be míake ɖe eŋu? Ku biabiae etɔ̃, biae gbãtɔe ma. Ee,
egbea me nèvaa. Menye Mawue dɔ wò ɖa o, wò ŋutɔe do ɖokuiwò ɖa.
Eme mekɔ nu me o. Ɛɛ, agbea mí míelea, míagbagba dzem be míawɔ nui, aɖu nuawo dzi, adze si nuawo ƒe se, adze si nuawo ƒe ɖoɖo nu, adze si woƒe dɔwɔwɔ me, law, order and modus operandi. So nu ɖe sia ɖe va dze ŋgɔ wòa, egbagba dzem be yea, a, a, a, ge ɖe, aɖu nua dzi, nua nazu ye tɔ. Ke ezu nunya na wò. Eye ne mawɔ ŋu kekekekekekekeŋ ato eto etogo eto eto eto eto ɖom kple agbea, eye nèkua, nuyiwo katã nèsrɔ̃ tso nu mawo mea, ezu wò wò wò wò tɔwò. Ok.
Ye nèkɔkɔ va va yi aka agbame ne Mawu be yehãe va anyigbaa dzia, Eyi ye wɔ yi. Wɔ kpɔe va ewɔe nyuie ehe wo me wɔ nyuie wode wo de ƒo nɔ vodadawo le wo me. Woga ɖo ge ɖe anyigba dzi wo nana ge na dzudzɔ fi me dzia nyuiawo katã ne wɔ wo nana ge na a kpɔ dzudzɔ le wo ŋuti. Gake yi ne kpɔ dzudzɔ ma vɔ eƒe bla ve o, ƒe bla tɔ̃, ƒe bla ne le afima nɔ go o, dziaƒo nɔ go o Eyi na ɣeyiɣi maɖo ko wòadze be woagaɖo wo ɖe anyigba dzi nu yiwo katã mewɔ nyuie o kple hewo nèsusu be ne yeva ya gayi wo dzia, wò sɔsɔ ga programme woe, wò sɔsɔ ga ade wò agba me be nàva wò xexi, awò xexi, awò xexi. Menye Mawue ɖoe be nàwɔe wò ŋutɔe be yeagayi nuya wɔwɔ me ye la, yeayi wo dzi. So Ke agba la de gɔme ƒe ɖeka va se ɖe blaadre ko ke ɖeɖi ete ŋu o. Blanyi kple nuyaya nunanae ee so wò ŋutɔe do wò agba. Agba ma nèdoa eye nèle tatam maa, meka wò haɖe o. Gake eye nèva ɖo afɔ eve dzi koa, ke èdo agbegba. Migblɔna be ɖo agbagba, ɖo agbagba. Nya gã wònye gblɔm wole. Ke agba kɔ ge ne va anyigba dzia, nuya wɔ ge ne va anyigba dzia, Ɖo ze gɔme ma he. Xɔ dzigbɔ aɖe nusrɔ mi le le wɔna ya me. Ebe no be ɖevi ɖo agbagba, me nya agbe nye ɖo agbagba o. Edo agbe gba. Hm. Agbe, agbe ne va, agba ne be ye va, agbe, agba ne be ye va kɔkɔ ge. Le agbe ya me. As, asrɔ nua yia.
Ka zɔa ne do agba. Eye wo be fifia fi na agba do mi ela be ne ve ge ɖe afɔ ve dzi kɔa, ke ezɔmegbetɔ. Ta ele agbegba dom. Ee, ke. Yi ma mietrɔ be ele agbagba ɖom. Ee, eɖo, eɖo agbagba, eɖo agbagba.
Ɛhɛ, ke edo agbegba. So, ema ya wo ŋutɔ tɔwoe. Ke egaze nusɔsrɔ̃ gɔme. Anyize ge afɔ̃, aze anyi afɔ̃, aze anyi afɔ̃, gake srɔ̃ mi nɛ ɖe ma. Ɛɛ, ema wɔwɔ maa, ye nɛ sɔsrɔ̃ ge a, a, adzi Mawu ahanyi. Mawu dzidzia menye enu si nàva ŋlɔ afɔ ɖe ekɔ nam afi aɖeke be meditation alo ano tsɔtsɔ haleluya dzi ma mee nye Mawu dzidzia o. Ebe maka maka ye ŋe ɖo kponu ali tegbee. Amuwoe ɖo. Ebe nye manɔla ye ŋe nanɔla ɖo ŋu. Ekpɔe a? Wova ɖee. Eye ne eva agbetɔea nua, efefefem haʋle fefefem kple nɔviwo, fefefem me nènɔ srɔ̃ la tui. Nu ɖe sia ɖe wɔm nèlea, wò agbe mam nèle kple nɔviwo, wò agbe ƒe ŋusẽ. Nye ka, maka, ka sharing life okay in sharing your life when you fail to do it ɖe ɖo kpoe ebe maka maka yeve ɖo kpo nua li tegbee eme kɔ eyi ne be ya ne fefa fem kple nɔvi o fefa kple nɔvi o dzidzɔ kpɔkpɔ vava eyi me va wɔ nyuiɔ eli na wò ɖaa. ke zu abi ede abi ɖokuiwo ŋuti. So abi mawo katã nè dede me nɔviwo ŋuti fifia eyi nè kpɔ yi ga ɖia fia wole afima yi dzi be neva anyigba dzi amewoe nyi o. Ke trɔ na va yi gbugbɔe wɔ. Mawu dzidzia katã ye ma. Menye be nàva anɔ anyi ɖe kɔ nam afi aɖeke aŋlɔ afɔ be Haleluya dzim alo Hariom Hariom gblɔm menye yiyi o. Ke fia be amea ƒe biabia biam wòle nye be, ebe ke fia be ne míeva xexea mea, ɖe wòhiã be míadi Mawuɔ loo alo ɖe Mawua wònye be. didia dɔha wɔm nèlea, nuya dzim nèlea, sizezenuwo katã ƒe se. Mawue le nua ɖesiaɖe me. Mawue hã le etsiha mea, etsiha ne menye nɔnɔ wu o ge. Mawu ya le nɔviwo me. Ne me, ne fefe fem kpli me fe kpli nyuiɔ, mi be e, e, e dabie ɖokuiɔ, dabie ŋkeo, dabie ɖokuiɔ ŋu. So edze be na, na nye fefea fefe, enuwo ƒe se dzi ɖuɖu, na dze si woƒe aye me, a dze si woƒe se, a dze si woƒe gbɔgbɔ ma. Ye nye nunya le anyigba dzi. Mawua ko dim nele ema. Ema wɔ ma vɔa, afi na ga trɔ ɖe ɖokuiɔ ŋu. Ale ne ɖokui ƒoƒo ge ƒuie, ya gblɔ ge mia le agba. Ele nɔ ɖokui ƒoƒo ge ƒu, aƒo ƒo wò susuwo ƒu, aƒo ƒo wò gbɔgbɔ me ƒu, aƒo ƒo wò Mawu ŋutɔ ƒu. Hasi woaʋu Mawu ƒe agboa na wòa yi hã li. Papa hafi nàyi ɖo nufiafia dzi, ele be nàɖo wo babia, babia etɔ̃ ɖo vɔa eve koe hiã ne nye le gaƒoea le be ɣeyiɣi mele asinye o. Ebe nenye be ame aɖe ku vɔ, amea ku. Mienya be ne ame kua, wo nu sia nu vɔ. Vɔa wova yɔna amea ƒe ŋɔli be woanɔ nya biam amea ebe susu ka da megbe ne nu ma o. Wo amea kua, meku o ɖe. Eyi nekua, ŋutilaa koe zɔ, ŋutilaa ko. Avɔ, ŋutilaa awu wònye míedo. Ne ɖeɖi ete ŋuti la, ŋua, avɔa mele ŋutinye, ne ɖeɖi ete ŋuti meganyɔ, mekɔe ƒu gbee. Mhm. Nenema ke ko ŋutilã hã le asiwò, Mawu gã, Mawu gã ye do awui xaxe ele Mawu, Mawue, Mawue ƒe awui. Ehe woyi ŋu kekeake ƒe blaadre ɖeɖi ete ŋutia, mègate ŋu sɔ gawɔ nanekee o. Ke eɖe awua ɖe gã da ɖi ayi vevie atrɔ gbɔ aƒle awu yeye. So ameya wòzua luʋɔ eye wòdo go ŋutilã mea, míwo katã teƒe wòkpɔ nyigba dzia, wokɔe da wu de go me nɛ wòkɔkɔ do goe ko eli eyi ɖe eyina eɖo ta ɖo eɖo ta aʋle. Aʋlea gɔme nye dzidzɔkpɔkpɔ teƒe. Míegblɔna be aʋli, aʋliawo, aʋliawo, gake menye aʋli, aʋli mawo si ke nye ame yiwo yina ɖe dzidzɔkpɔkpɔ teƒe, nu yiwo katã nèwɔ le anyigba dzi, wònye nu nyui nèwɔ, ye akpɔ dzidzɔ le afi ma, ye hafi atrɔ agbɔ o. Ke yi ke nye nu vɔ̃ɖi? Wotrɔ gade agbe me ne nàtrɔ agbɔe. Wosɔsɔ gaplane wò bɔdia, bɔdia ne ètrɔ va Nètrɔ gbɔna, awu yeye hã nègbɔna ƒeƒle ge a? Nuwo katã nèwɔ wonye nu gbegblẽ kple nyuiawoa? Ye wosɔna wɔna genetic code le. Genetic code ma akpɔ amesiame toto vovo. Genetic code ye nye nuka le ƒegbe me? DNA. Vovototo yi ke le amesiame kple ʋu kawo me kple toto me alo ale nye nuka? Wò luʋɔ ƒe ƒeɖoɖo.
wò luʋɔ ƒe ɖoɖoɖoɖo ya nuya wokɔ da ɖi genetic code ma nèkpɔ na DNA ma nèkpɔ na wò luʋɔ ƒe ɖoɖo nue ma nuwo katã nèwɔ ye ma ye ma program nɔ nenema. Ok papa hafi ne mía yi ɖe ama ƒe veveli e mía velia dzia e ke ne ama gbɔ ama gbɔ va xexeame ɖe nya nya ɖe. To question nɔ ɖevia ale be so ne zua woate ŋu ayɔe. Woyi ɖe nukalawo gbɔ. Woate ŋu ayɔe abia be, Nu kae dzɔ? Nu kae wɔ? Nu kae dzɔ ɖe edzi hafi wòdo go? Wɔ be ame ye, nu ye dzɔ ɖe ye dzi. Ne ye ŋutɔ wò ɖaɖa agblɔ ge. Ne ame ye wɔe agblɔ ge be. Wònye nyateƒea?
Nyateƒee.
Woyɔ ŋɔlia ko wote ƒua nu abe ale ke wonɔ gblɔm ɣesiaɣia? A.
Gbetɔ meku na o ɖe. Vɔa ne yi ɖe bokɔ bubu gbɔ ne va yi yɔ ŋɔli ma nɔ nya gblɔ ge le to vovo na mee tɔ. No bokɔ aɖewo me nye bokɔ o bokɔwo me te wɔ nu ma o ne yi ɖe nukalawo gbɔ ʋu ɖalawo gbɔ me xo mi gblɔ na be wo nye ʋu ɖalawo nukalawo Woyɔ mawuwo, mawuwo nava ƒo nu na wò. Woyɔ ƒomea, ƒometɔ, tatɔ nava ƒo nu. Woyɔ ŋɔli, e, e, mawo, woli, woli. Nye, nye nya ya biam mele be, nya ma gblom wonɔa, nye anyi mekpɔ teƒe kpɔe o, nye meyɔ ŋɔli kpɔe. Wote yɔ ŋɔli wòƒoa nu ye wònye nyateƒenya. Woyɔnɛ, woyɔnɛ, woyɔnɛ be va ƒo nu. Yo.
Ok, ke mabia be ɖe nenye be ama yi o trɔ gbɔ va xexea me vɔ ɖe abe matsɔe ko be nye ɖe mia me le teƒe ya lo. Oz be me dzo ya me gugblɔ va xexe ma me nya nya ge be me va xexe me kpɔa. Ao ekpɔ ne me ɖɔ develop eyi ne si ɖe me xe xexea me ƒe sewo gbe sia gbe sia yi ne va ƒe bla ƒe bla adre ma akpɔ be ye kɔ ye ye ga sro nuwo ga yi dzi vie ƒe bla adre bubu edzi ʋu ede be na ɖo level aɖe. Tsike nusɔsrɔ̃ tsidzedze ƒe level aɖe hafi nàte ŋu aɖo ŋku wò agbe va wò agbe va yi dzi. Elabe ne eva wònye be fifi la fia nèva eme ɖo level ma o, ye wogblɔ ne ne ne nèkpɔe dzesi be etsɔ be yeakua, edzro le wò do ge. Ta wotsyɔ asi edzi be me asi ze gee o.

Womenya be ma, nu mawo katã ŋu yewo kekem ɖoa? Mawu ŋutɔe ɖo wo da ɖi. Wosusu be ya yewoe enuwo discover-m. Gake Mawu, nu ɖe sia ɖe le anyigba dzia, Mawu wɔ wo da ɖi. Míwo katã míegblɔna zãzã ge, nu ya, wowɔe da ɖi xoxoxo. Teƒe, fia nuawo lea, míeyɔna be efetu me alo life me. agbe. Nuwo katãkatã woli. Mɔ nu gbagbe, nu gbagbewo wonye le dziaƒo. Mawudɔlawo le wo nu. Nu gbagbe ma wɔwɔ mía be deegbeawo alo krialayawo, hegbakuakua, krialayawo. Mawudɔla hawo dzi kpɔ ma míabe devinitiawo alo deviawo, Yevuwo be divinities,

Eyime nuwo ƒoƒo me ƒu ʋuu nu ya wònye le dziaƒoɔ, woɖiɖii va Asiago dzi. Nu mawo míabe ŋuduawoe ma. Science and technology ŋu ŋuduawoe. Wozu problem solvers. Ok.
Míayi ɖe gbe ƒe wɔnawo dzi. Míadze egɔme. Azɔ medi be mana nànya be wɔnae nye wɔna yi ke míewɔ kɔ srã ɖesiaɖe. Ne ètrɔ ga, de foto ŋu. Aɖaba ƒe blatɔ, míenɔa edzi va se ɖe ga adre kple afã. Emee míesrɔ̃ nu abe ale yi ke papa le nu fiae mí fiae ene. Dze agba nàyɔ ame aɖe, ne ame aɖe nayɔ ame aɖe. Ye mele ŋgɔ dom hegbɔgblɔm fia be wɔna yawo míelawo katã nye ganya. Ta nenye be kpekpeɖeŋu ɖesiaɖe yi ke le eve vidzidzi ɖesiaɖe vevitɔ wɔame yi ke le nye kpɔ fia kpekpeɖeŋu ɖesiaɖe yi ke le asiwòa, wɔe na mí nue hɛ̃ mí konye míaƒe momo alo míaƒe mobile money number ye nye zero two four zero. Kafra alo mitsɔe kem zero two four three four zero eight zero eight six nɔmba yawoa woawoe nye nɔmba yike nàte ŋu adi ga ɖa kɔ to dzi abe aleyike nɔvinɔviwo wowɔe fie miyɔ woƒe ŋkɔwo ene zero two four three four zero eight zero eight three. Eɖem nenye be ne le mía ŋkɔ sem adze agbã na tsɔ míaƒe mobile money number kɔ da ɖe e e míaƒe mɔ dzi ale be míaƒe nukpɔlawo adze agbã. Eye ma wò da ɖe edzi nye zero two four three four zero eight zero eight six. Nenye be mele wɔna wɔm ye nèɖo ga le afi fila zi be nye mete ŋu kpɔe he yɔ wò ŋkɔ oa, míeŋlɔ ga ale be nyi tsɔ kɔ srã yi gbɔ na. Míele dzi yi ge. Papa, mí megakpɔ azɔ o.

Ee, xexea me yi naxɔ ɖo ge. Ee, míeʋa wo shimɛ xexea me si tsi ge. Nuya wo gblɔm mele na mia, menye nihi egli tom mele na mi o. Nyateƒe ŋutɔŋutɔ gblɔm mele na mi. Gake ne miexɔea, ya zu mi ŋutɔ mia ƒe agba. Ee, ɣeyiɣi sesẽ aɖe gbɔna. Míeʋãwoe anyi tsi ge elabe nunyahawo gblɔ mele na mí fifia. Xexea me ƒe nunyae ye míekɔ de ameawo si me gake wo katã wotrui vivivi keŋ, me sia me be yeawɔe wòanye ye tɔ ko wotro mo nɛ ye na be xexea me katã va tɔtɔ. E Míeʋãwo. si me nyateƒea ŋutɔŋutɔ le eye ale ɖoɖo nuawo lea, ye hã gblɔm mele na mi. Ɖeko wòdzedze me na mi abe gli toto ene gake menye gli totoe o, nyateƒe tom mele. Ʋu gãwo, Yesu, Buda, Mewo katã nye Mohammed, mewo katã nye nufialawo va yi, eye woƒe nufiafiawo lé ameawo ɖe asi fifia. Woƒoƒo, amewo ƒoƒo ƒu ɖe eŋua? Ame mawo katã wodzo ho gake woƒe nufiafia kple eha xoxowo kplɔ ge ɖo. Eŋu gãwo bia dzɔ. Wo katã wodzodzo ge. Xɔseawo katã wodzodzo ge. Gake Mawu ƒe zɔzɔme si ke nye flayeʋea, nature alo xexeame ya mezozo ge o. Amegbetɔwo katã, xɔsewo katã wozozo ge. Christianity wozozo ge kple Yesua. Buddhatɔwo zozo ge. Ɛ̃, Mohammedtɔwo zozo ge. Mesiame xɔse gã gãgãgã mawo kple nufiala gãgã mawo katã wozozo ge xexea me kɔ anyi tsi ge. Xɔsea ɖeka nyi tsi gea, ekɔe nye Sofia, yeʋe kple yiƒe nufiafia. Yesua nedzo fifia, Eƒe akpe etɔ̃ hafi wogatotɔ ge va anyigba dzi. Yesu kple eƒe nufialawo katã kple amewo katã kplɔe ɖoa? Ne wòdzo fifia, woyi ganɔ dziaƒo ʋuu eƒe akpe etɔ̃ hafi Yesua gatotɔ ge va anyigba dzi. Buddha, wo katã wodzodzo ge. Mawu ƒe nufiafia hã gblɔm mele na mí fifia, si ke nye sofia. Yi ɖeka ti goɖogoɖo ke ŋuti ge. Ame tsitsiawo tɔtrɔ ge tso dziaƒoa va ava akpe ɖe mía ŋuti. Nu yi hã gblɔm melea, woagava ade edzi ale be nunya ma nava kaka ɖe xexea katã me ŋu kekekekekekke eƒe akpe etɔ̃ hafi Abraham kple nɔviawo agatɔtrɔ va gbɔ ale be woagadze egɔme. Míegakɔe de asi na wo, wogatrɔ ge. Ɛɛ, ema koe wòdzi hamenɔ ge. Gake mía me tɔwo tsitsim, tsitsim, tsitsim. Amewo gegem ɖe Mawu me. Amewo zozom ahatɔ me yim. Nenema xexea me ƒe ɖoɖonuwo lee ma. Ɛɛ, nyitsɔ míegblɔe be nane dzɔ ɖe mía dzi. Enye colonialism. Colonialism maa, yi hã nuvifefea ƒe akpa aɖee be Yevuwo nane tsɔ va gli mí eŋawoe. Ko wova gli mí hã. Gake ɣeyiɣia ɖo be míagatrɔ ge ɖe aƒe xoxoa me. Nu yawo mía tɔgbuiwo nya tso Mawu ŋuti. Hafi Yevuwo va gli ko míeva zu

Wotutui mí ɖe aʋa me. Mí be míadoa, wotutui mí ɖe aʋa me ko mí heɖe ɖoɖo ge do kpi. Gake ɣeyiɣia ɖo eze be míado. Míexɔ mía tɔgbuiwo da ɖi ya, míaga le woatsɔ hafi míete ŋu xɔxɔ kpɔ ge elabe ɣeyiɣi gã hã gbɔna. Eze be míaƒo ƒo mía ɖokui ƒu adze si nuawo ƒe sewo, adze si nuawo ƒe ɖoɖo nu, adze si nuawo ƒe zɔzɔ me hafi míete ŋu avua me to ɣa do. Eeee míegblɔe be eye evuawo va hafi woava mexlẽ nu ya na mi ŋutɔ xoxoxo. Papa megbɔna. Eɖem nenye be nèle mía kpɔm adze agba be dɔkumɛnti ma dze agba be ne àɖoe la míaƒe skrinadzi ale be enuyi ka agbalẽe ke papa xlẽ nyi tsɔa Ame sia ame yi ke di be yeakpɔe axlã, ne ekɔe da ɖe screen me dzi na mi, eɖem, ne ekɔe da ɖe nuya dzi na mi ale be ne nanɔ nuƒoa dzi mi ko ame yiwo be yewoanɔ kpɔm ma woanɔ kpɔm.
Mexlẽ na mi etsɔ xoxo be yevuwo ɖewo ɖui be yewoava agli mí ne yewoaxo míaƒe adzɔnuwo le mía shi ana míatsi boma. Wotutu mí ɖa ve. Beatrice dze agba be eɖem ne wòasho dɔkumɛnti egblɔ papa le ene mɛ ame yiwo nye nu ale be míaƒe nukpɔla woakpɔ enu ye gblɔm wole. Papa tɔ anɔ dzi nya ale be woanɔ ŋuti dɔ wɔm ne mí. So ehe woyina woɖuia woɖui kplikpaa wo yevuwo katã vevietɔ Europe ye wɔ nu ma ɖe mía ŋuti ale be ehe woɖui be yewoava Woɖoe be, abe ale mexlẽ na mi be ede be yewoagli mí, axo míaƒe xɔse mía si, axo míaƒe gbegbɔgblɔ mía si, axo míaƒe hadzidziwo mía si, axo míaƒe mawuwo mía si, agblɔ na mí be míaƒe mawuwoa, mawu maɖinuwo wonye, azizã bokɔwo wonye. ko ne míade ta agu na yewo. Ne míede ta agu na yewoa, ke yewoate ŋu axo míaƒe adzɔnuwo mía si. Ye, ye ma le, ahan, ee.
Xlẽa, woate ŋu anɔ xlẽm ale be woakpɔ nya yi gblɔm mele be nyateƒe wònye. So agbalẽa ye ma. Lord Macaulay, 1835, ye ma le edzi afima godzi. Ye wògblɔ nya ma nɛ British-awo, gake menye woawo koe o. Germanwo hã, wowo hã woɖui kplikpaa. Frenchiawo hã, wowo hã woɖui kplikpaa. The Catholic Church, woɖui kplikpaa. So wo katã woɖui be yewoava agli mí kple xɔ, woƒe xɔseawo. Ne míede ta agu na woa, ne yewoaxo woƒe nuawo le mía shi. Ɛɛ, emama ye wova. Nu gbãtɔ wowɔ nye be woɖo tsɔtsiwo na mi. Emegbe yi sɔ xoxo be ehe woyi ɖe wova aŋlɔ gã. Aŋlɔ gã tɔ wogbe be yewo me woxɔ go gake agɔ wodze nye be wova do sɔ dua me eye aŋlɔ gã tɔ wo be nyigblã ko ye dɔ nyigblã le sɔ dzi ta ame aɖeke mexɔ sɔ do egbegbe hã ame aɖeke medɔ sɔ ŋlɔ do me o. Ale be wole wo. Gake wo tɔho le Gold Coast afii godzi wova xɔ na wo. Ye wodzo yi ɖe Peki va yi eighteen forty seven va yi ɖo sukua kple tsɔtsia kple suku. Eva yi ɖe eighteen eighteen fifty three wova ŋlɔ wova ke ta va yi ɖe Anyako, Eho, Soko, Kake